Үтүө-үүммүт күнүнэн Сунтаар сулуһа YouTube-ханаалга Сунтаар туһунан аһаҕас кэпсэтиилэр сыһыарыыга ыалдьытынан Сунтаардааҕы ветеринарнай сулус баһылааччыта Степан Михайлович Михайлов буолар. Степан үтүө күнүнэн дьэ уоннатан бу хаҥа халааччынан ананан үлэлии-хамныы сылдьаҕын бэйэҥ тускунан кылгастык билиһиннэрэ. Так, здороволору. Так, томи манна уолааны бэйэм хунтаарбын. Айкы тыһынча он тетыллаахтан үрэхпин битэрен кэлээт Манна бырааһынан үлэлии киирбитим, онтон хевиlisейынан анаммытым. Онтон былырыын Үбэ биир сылга старший государственный инспектор территориальное подразделение департамент ветеринарии республика Саха Якутия диэн этэ. Ити бүтэһик туум ананыым, онтон былырыын манна ноябрь үй балтыһыгар ананан, бу начальнигынан үлэлиилэрин Степан Михайлович, дьэ бу ааспыт сылга тоҕуон сылгытын бэлиэтээтигитти. Маны хотон тэриттэн туһунан туу кэпсиэххинэби хас үлэһиттэрдээххитий, туох ханнык үлэлээн орҕотуй? Таһа, онтон улуус үрдүнэн оҕуһуон үлэһиттээхпит. Уопсайа манна улууспутугар лабораториябытыгар, управлениебытыгар, участоктарбытыгар, бит пууннарбытыгар холбоон оҕуһуоннарбыт Былырыын он тоҕуһун һылбыт бэлиэтээбиппит. То бу биһиэхэ буоллаҕына тыһыынча бу ветеринарный хулууспа тыһыынча тоҕус сүүс отут биир сыллаахха тохсунньугуйтан тэриллэн үлэлээбитэ. Так, то бастакы ветеринарнай специалиһынан туох ньурба Ньурбаттан Марха, Ньурба Мархатыттан төрүттээх техник, идэлээх Амосов Сергей Алексеевич соҕотоҕун үлэлэрин хаалаабыта. Так, онтон бастаан биир соҕотох ветеринарный участоктан хаҕалаан Хэбиэскэ былаас хаҕана хас биирдии холкуоска, онтон хопкуоска бэтэринээр исписэлииһэ баар буолар ирдэммитэ. Онтон сүөһү, ахсаан элбээн, элбэх бэтэринээр наада буолбута уонна түргэн тэтимнээх курстарга дьон үөрэнэн биотехник идэтин ылан хамсаан үлэлээн хамсаан барбыттара. Төлөбүт сүрүн хайысхатынан биһиэхэ сыстыганнаах ыарыыны сэрэтэр уонна утарааһын буолар. Ыарыы турбатын диэн ынах сүөһүнү сылгыны улууһу ото нэһилиэктэринэн вакцинациялыыбыт маны таһынан сыстыганнаах ыарыыга туох чинчийиилэри оҥоробут то уонна нэһилиэнньэ нэһилиэнньэ дьоно-сэргэтэ үчүгэй хаачыстыбалаах аһылыгынан хааччылларын туһугар элбэх үлэлэри ыытабыт бу үлэлэри барытын үлэлэри барытын ветеринарнай үлэни тэрийии уонна тэрийии сүрүннүүр отдела салайан ыытар бу отдел алта специалистаах бу алта специалист буолааны ити нэһилиэк ветеринардарын кытта ыкса үлэлииллэр уонна көрдөхпүнэ тоһунтаар нэһилиэр икки объектаах быһылаах ти ол объектар тугунан ханныгынан упсаны тугу үлэлииллэри то манна бу хунтаар бытыр пока Манна ити уол кытыытыгар ити киирээккэ ветеринарнай лечебнай бааллар. Итиннэ ити Быызапка, ити Уһунтаар нэһилиэгэр нэһилиэнньэ кытта үлэлиир буоларар. То манна ол аана бу бастыы этээспит буоллаҕына управлениебыт управлениебыт онтон үһээҥҥи иккис этээһэ то чинчийэр лаборатория буолар. Хата киирэн көрүөххэ да. Дөрү доҕоттор, бу биһиги икки мэндиэмэннээх ветеринарнай сулууспа испытательнай, ветеринарнай лаборатория киирһэджабыт. Ол курдук оттон халааччыбытынан ким биһиэхэ бу туһунан кэпсиэҕэй? Так, бу көрүгү билсэһиҥэмиһин бу директорбыт улуустааҥы өтөн хунтаар улууһун ветеринарный испытательный лаборатория Никустаана Николаевна.

Биһиги Сунтаартааҕы ветеринарнай испытательнай лабораториябытыгар он биир штатнай үлэһиттээхпин. Манна биэс отдел үлэлии турар. Бактериология отдела, серология отдела, паразитология отдела, токсикология отдела уонна ветсанэкспертиза отдела. Биһиги былаан быһыытынан үлэлиибит. Киһиэхэ кыылтан һыстар сыстыганнаах ыарыы суох буоларын туһугар ол ну диагностикалаан үлэлиибит уонна кыылтан киһиэхэ һыстар һыстыганнаах ыарыылар утары сылга иккитэ сүөһүлэртэн һылгылартан хаан аналиһалабыт иккитэ уонна бу сүөһүттэн ылар аспытыгар астарбытын бэрбиккэлиибит ветсанэкспертиза отделыгар уонна кыылларбыт аһыырастарын химико-токсикологический аналиһын эмиэ оҥоробут уонна сүөһүлэрбит кыылларбыт куоска ыт иҥин бу бааһырыы иҥин ыарыытыгар эмиэ ону эмиэ диагностикалыыбыт уонна генментология өттүгэр эмиэ көрөбүт анализтары оҥоробут Былааннан барабыт уонна договор быһыытынан тыа хаһаастыбатын оҥорон таһаарааччылары кытта үлэлиибит производственный контроль. Онно маслассыахтар, мясной сыахтары эмиэ кварталаайы баран биһикиннэри чинчийэн көрөн үлэлиибит. Сарсын ол үннү үрбүт күс күнүгэр хөп түбэһиннэрэн бу кыыллары аттааһын күнүнэн иһиттэрэн бу маннык өҥөҕө чэпчэтии биллэриллэр эбит. Уонна ол туһунан биһиги ким кэпсиирий уонна хайда быһылаахтык бара төһө хайапка киирди былаай? Так, ол хассын хүббеккиске так ан дойду таңыты кастрация уонна стерилизация күнэ ан дойдуга белетенер. Так ол туһунан алгытын ветеринарный лечебница хебедисе Наталья Никентьевна кэпсиэ. Наталья Иннокентьевна кэпсиэнин хата ити ыттар боппуруостарыгар то ветеринарияҕа туохха дьуллэлээх олороҕутуй? Так, то ветеринары биһиги ветеринарное управлениелар буоллаҕына то ити үлэһиттэрбитинэн киэҥ хабааннаах ити информационнай уруктар ыытабыт так уонна ити быһыылары уонна ити туохха билигин чииптааһын ити халҕы күүрбэ сылтан буола турар. беседалары это лекцияны ити ковид буолан турар буолан билигин мээнэ оҥоһуллубат ити билигин дистанционно ити зум нөҥүө ити оскуолалары кытта бириэмэтин назначайдаамарыннар оҥороллор так уонна биһиэхэ уоллаан ити дьиэ кыыла ити мээнэ ууһуурун ити тохтотор сыалтан ити маннык скидкалаах былырыына эмиэ Ахсынньыга тохсунньуга да оҥорбуппут. Аһа биир нэдиэлэ оҥорбуппут. Биһиги бу Хунтаар э Хунтаар лечебницатыгар түөрт балан кэлгибит. Эбиэдиссэй икки быраас уонна фельдшер буолан. Бэйэм үлэлээбитим, үүрбэт чаһыл буолла. Атаах хибиэссэйинэн биир сыл үлэлээтим. Эй, хаҥалаан, Дьэрэ хүрбэккискэ туох акцията буолан эрэр? Хүрбэккискэ биһиэхэ спрей дэй диэн всемирный день стерилизации домашних животных диэн биһиги бу иименнэ тэрийбит туохпут диэн ыт, куоска наһаа ууһуур туох аһары уһаабатыннар диэн

ортотунан биэс-алта буолар. Үксэ сүөһүгэ, алгыга сылдьабыт. Ыттар манна кэлэллэр дичэмит саҕа. Хобро интриһинэй түгэн диэн ханнык баар этэй туохтан эмтэтэллэр эбитин үрүннэ. Ёжиктар кэлэллэр, чыраппаахалар кэлэллэр. Биир дэриэн үөн кэлэ сылдьыбыта. Трамбаланаллар эбит. Үксэ трамба. Степан Михайлович, дьэ бу усан ветеринарный улууспа халгы хайдарын хаҥастарыгар туу көрөҕүтүй, холор бу бэҕэди эмиэ стратегическай планнаахпыт ти, ол туһунан кэпсииччи сөп. Ветеринарный улууспа хайдыытын стратегията ылылынна. Так, тоҕоһолоон ити материально-техническай база тупсарыгар, ветеринарный специалистар ити хамнастарыгар үрдэтэр туһунан уонна тыа сирин эдэр специалистарын хааччыйыы боппуруоһугар ити земский ветеринар диэн кадровый проект олоххо киириитин туруорсуу буолар. Тоҕут бу боппуруостар баһаарылыннахтарына ыччат тыа сиригэр кэлэн үлэлиэ эти дии саныыбын.